Salam dostlar, bu günki Blender sapaklarymyzyň ýigrimi altynjysynda size interaktiw obýektler barada, ýagny interaktiw objektler barada düşündirip geçjek. Onda style bolsaňyz başlaýas. Ine, alýandan viewportdaky light bilen kamerany pozum, N harpyna basýan, screen cast-de onu açýan, N harpyna basdym, ýapdym. Şu tarapda nizerlap bilýäňiz. Nähili hereketleri ýerine ýetirýändigimi. Indi şu objektimizi saýlanymyzdan soňra üstüne biraz golaýlaşýas. Ene. Indi dostlar serediň. Interaktiw objektler üçin şu taýyk gelýär. Aslynda men interaktiw objektleri size öň düşündirmeldim, ýöne ünsüzlik ýadymdan çykypdyr. üstünden geçip gidipdir. Indi şonuň üçin size şu günki sapamyzda düşündirip geçýän. Ine üstüne basyp saklaýan. Üstüne basyp saklamdan soňra add cube diýýär. Basylýandygy goýberýän. Ine üstüne barýan nawolin ünseren bolsaňyz kubymyzyň üstüne barandan soňra ine ýüzünde şun ýalak setka gridin şekli döreýär. Myşkamy bir gezek basýan. Öz isleýän razmerime getiremden soňra myşkamyň çep knopkasyny goýberýän näni öňe tarap çekýän. Instagram bolsaňyz ine şunýalak. Kuby bu kubymyň ýüzüne döretdim. Ýagny bu kubymyň feýsinde şunýalak objekt döretdim. Indi başga-da objektleri döredip göreli. Bu ýüzünde konus döredip göreli. Ine siz üçin has golaýlaşýan. Üstüne basyp saklaýan. Isleýän razmerime getirdim. Myşkanyň çep knopkasyny goýberdim we öňe süýşürdim. Ine, Isleýän razmerime gelenden soňra çyz knopkasyny goýberýän. Her obýektden birini ýasalyň size düşnükli bolar ýaly. Ine, ýüzüne gelemden soňra basyp saklaýan. Ulaltdym, myşkamy goýberdim. Öňe tarap getirdim. Isleýän razmerime gelenden soňam myşkaň çep knopkasyny ýene bir gezek basýan. Indi bärden bir UV sfera döredeliň. Geldim. Myşkany basyp sakladym, isleýän razmerime getiremden soňra myşkany goýberdim. Ulanupdym, ellips ýagdaýyna-da getiribilýän şeýdip süýndürip ýa-da ine şunýaly sfera ýagdaýyna getirýän nänim. Ýene bir gezek myşkamyzyň çep knopkasyna basýan. Ine. Doly derejede şonda-da sfera bolman birazajyk ellipse meňzäpdir. Indi bärden basyp saklaýan nänim ikosfera iň soňky ikosferamyzy myşkanyň çep knopkasyna basyp saklaýan. Öz isleýän ullugyma gelenden soňra myşkamy goýberýän we ýokaryk tarap çekýän. We myşkamyzyň çep knopkasyny ýene bir gezek basýan. Indi seren bolsaňyz bu feýsimiziň ýüzündeden iki oswaýla döretdik. Ine dostlar interaktiw objektlerimiz ine şulardan ybarat. Tapagy ýadymdan çykaryp gidipdim dostlar, şoň üçin şu gün düşündirmeli boldum. Indi dostlar ýigrimi altynjy sapagymyzyňam soňuna geldik. Sapagymyz göwnüňize ýaran bolsa, laýk basmagy, paýlaşmagy, gyzyklandyrýan soraglaryňyz bolsa kommentariýalarda ýazmagy, şeýle-de kanalymyza agza bolmagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Sag boluň!